Aqueste semana de Lengadó vos presentam quauquis escapolons de rescontre de Salinero qu'èron la primièra manifestacion mitat desliorada de constrencho sanitari e administrativa après embarrament. Organizado per l'ostau d'edicion L'Aucèl Libre, amé l'ajut de la comuna de Salinero e d'inou pargue de l'ancien castèu de la familha Menier. Rescontre que fague liame dintre tradicion e creacion literari e artistico contemporanèu. En dintre l'irangeria dou castèu se tengue lo Salon dou Libre do, mentre que dins li jardin, di lectura e performanço se succedisson.
Se passa a Nîmes, del temps que lo monde èron encara un pòble barulaire a la susfàcia de la tèrra e que cercàvon sa faire sa tombada dins de lieu onte l'aiga èra presenta, perdeque l'aiga, o sabètz, es necita a la vida. E aquí un jorn arribèron tota una tropa de barulaires que se pausèron sa lacièra aquí au ras de l'aiga, que i avia una sorga aquí. A la cal, au ben d'una montanha, un pichòt au còl, opus deu. E quand l'arribèt lo calimàs d'estiu, coma uèi aquí a Sant Inèl, se mainèron que l'aiga de la font se metiá a baissar, lo nivèu de l'aiga èra de mai en mai bas, la tribú se recampèt e decidiguèron que si dins sèt jours e sèt nuets L'alguèro pas tornat. Li jovents s'erien sacrificats per apazimar la colèra dau diu de la fò. E l'endeman l'aiga èra encara mai bassa. Baissava, baissava, baissava talament qu'a la fin i aviá pas pus qu'un fum de fang. Fuguèt dempuèi un rove que davalèt un ochòt. Una machòta disuèi tan lusent coma la luna. E aqueste la mandèt cap a Igual, lo pair a Igual, que es senhoretge de tot amont de Nicòl de Cevena. En baissar lo cap, lo drollet veguèt una estèla tombar dins la sabla a si pè. A la debuta pensèt qu'èra una lagrema de la pichona, mai quand levèt lo cap cap a ela per la consolar un cò de mai, se mainèt qu'una autra estèla lusenta èra aquí sus son front. E pièi un autre e encara un autre. Èra un pas de lagrèma, èra un degot de pluèja qu'arribèron aquí e que s'acumulèron, congreièron cap a Isevèn e que butèron sul pairalh igual e qu'aquí te vogèr un rus clas. Ai mondau se diu que plò que se dis que plòu de castanhas avètz? e ploguèt ploguèt talament tant que li maire li sorgo se tornèron reviscolar e que gardon tot d'un còp se coflèt e ne'n vasi gardon enco e que de la fango que demorava au fons de la sorgo de la font de nime Un bormolh comencèt de s'entendre, e puèi un buf, e subran quicòm d'escumós que aquí sortiguèt d'un còp. Èra l'aiga, l'aiga de Vido que tornava, e la tribú tota entièra destaquèt lo drulet e la druleta, e toti amassa festejèron lo retors de l'aiga de Vido. Merci ais au cèu! Dins au sieu libre. Qu'ansi lo zangano li mascle e ieu bote sau clar l'ansi e lo dau que tien marid quand tis ieu portes li songe estrange. Ò blanco Venus d'Arles, ò reino provençalo, ce demanteu nes conti superbi espallo, se vei que sios divessa e filho dau seu bru. Tombèu pitre nos bada e l'uèlh ple de belucs s'espanto de plaisir davant la joina autura di pum o de ton sen tan redona e tan pura. Que sies bèla! Me nova aquí, aquí dins aquela fèsta de Salinèla, dins aquela, aquel recampament francament agradiu de Salinèla, ont, ben, concoriandra jogarà E serà per nos una represa un pauc. Bon, avèm jogat un pauc 15 jorns fa a la fèsta del Creó, avèm jogat un tròç e puèi lo cèl a decidit autrament perque avèm pres un rajat. Este ser serà lo primièr concèrt de represa de Coriandre e de Coriandre novèla formula perque Filou, lo violó fondator del grop, A decidit de de far d'autras causas. Cati qu'es venguda per afortir lo grop e francament es un polit polit rescontre. Mas Coriandre fa de musica, de musica dançar, mas de musica d'escotar tanben, fasent avèm seis o sèt CD donc distribuïts en distribucion nacionala e internacionala, donc bon se pòt ausir tanben l'istòria, mas. Forçadament, çò qu'esperan, çò qu'avèm besonh e qu'esperan a lo rodar es que la dança torne tanben, perque la dança es un moment fòrt de la vida. La musica de Coriandra es de musica festiva, mas pas que festiva, i a tanben de causa pus doça, tanben de causa un pauc pus prigonha. La musica de Corian es de musica trad actuela e que parle de uèi. E uèi i a pas que de causa gradiva, mas i a de causas agradiva tanben e i a subretot lo besonh de festejar, de far la fèsta.
Que pensi qu'ei l'endret ideau entà parlar de paraules de hemnes. Pr'amor, l'idèia que m'ei venguda a Salinèla, lo prumèr an que soi vengut aicí, entà legir quauques poèmes e parlar de la creacion contemporanèu, qu'ei notat, Que j'aueua ua petita rebiscolada femenina e qu'èren poetès qui, malurosament, en vigor ne son pas coneguts. E la vetz quand soi tornada aprètz aquest beròi fin de setmana occità, que soi tornada en vigor e que'm soi dit adara que cauhè la rebiscolada femenina e poetica e qu'ei començat de de demandar a totes les poetèsses, a totes les hemnes qui escriuen, Si seré interessat entà me balhar quauque tèxt e après de hè comu petit retrach literari dab citaciu dus nos escambis per per coric o per telefonet e pòc a pòc lo lo project que s'es bastit e qu'ei dibengut uèi u u libe, que soi adar en trin de hè la la relectura do tòme dus qu'ei acabat. que ja duas setmanes qu'a eu Tom que recampe quarantes poetèsses, que ja mei que mei poetèsses do Lengadòc, de Provènç o de Gasconha tabé, e de las balades, las balades occitanes que son plan representades, e aquò qu'ei mercés a ua collaboracion qu'ei dab l'espaci occitan dirigit per Rosèla Pellerino e atau qu'auem podut hè vertadèrament un ensèm coerent de las poètes occitanes de las balades qui n'an pas agut la chance enqüèr d'estar publicada. Lo tòme 2 que recamp de tèmes qui ne son pas abordats en lo tòme 1. E son d'ua gran sensibilitat e pensi que la hemna qu'a vertadèrament besonh d'estar representada e de poder muishar la sua vertadèra personalitat, sense sociar d'o mond qu'a de causa a dire e que ja u saròt de mond qu'a besonh de legir çò qu'an de díser. A dens la de de reviscular la lenga e de bailar l'oportunitat a totes las poetèsses d'estar editades, que pensi qu'aqueth projèct qu'a d'anar mès luï, a dens la de de hè editar las poetèsses, que cau sostenguer tots los editors occitans, atau en cada region que vam poder continuar de publicar tots los nauets escribans e escribanes Qu'an besonh d'estar editat e que pensi que Paraules de hemnes qu'a ua chance e que'm la cau balhar a tots los editors qui son urós de hè víuer la lenga e de partatjar l'idèa qu'è vertadèrament de sosténguer tant las poetèses que los editors e tot lo monde qui hèn víuer la lenga d'òc. Siam pacients, amic. Lo dia tornarà bèng que m'ausires arribar pus pòrt dus marus. Los reisson lo mèn pas sus la tèrra descavada, pus bo qu'assé, e tanben lo tremolar dins de la mia impaciença que haràn perpitar las tuas uelhas somenques. Puish, la saba doçament. Tot doçament, mandara un des cortes e silencioses. Ua arbo que'm conesh, e jo que conesh ua arbo. I a tanben de jornalistes presents au rescontre de Salinello, aquí un Miquèu Feltin Palas, que publica una newsletter semanièra a prepòs de l'aparament de la diversitat de lenga de França. Parla occitan per mo, per exemple, per lo bilingüisme dos mainats, qu'a sabem uèi que los mainats qui parlon duos lengos parlon francés mei que no pas los autos qui no parlon que francés. Per mo lo bilingüisme dos mainats qu'ei hèro util per las estudis e pas sonque per lo francés, per l'inglés, per l'espanhòu e mem e me di e quitament per las matematicos. Alavetz l'occitan qu'ei util, mès sustot l'occitan qu'ei ua cultura. Jo que Que m'interessi a las lengas regionaus des empuis lontens, me qu'ei comprés que las dificultats de las lengas regionaus en França que s'explican sonque per la relacion particular enter la França e lo francés. Alavetz que me soi tanben interessat au francés entà comprene perqué lo monde en França an La volontat de destruire d'autes lengos qu'ei estupid e que s'explica per la relacion, l'istòri de França e tot aquelo. Alavetz qu'ei avut l'enveja d'escriver cada setmana sus e lo francés e las lengos ditas regionalas entà perseguir lo tribalh qu'avei començat abans de quant en quant, Adaro, de temps push de tres ans qu'existe la letra, qu'escrivi cada setmana, alavetz qu'encontri sovent lingüistas e istorians e que soi badut de mei en mei sapients. L'objectiu a long temps qu'ei de har cambiar lo monde de pensar sus aquelas lengas. Ne son pas patuès. Que seré tarrible de las veder disparéisher, qu'ei com si dispareisheré lo conte d'Hogar o l'òbra de Poulenc o de Ravel. Qu'ei parier que pensi que lo monde n'ei pas, ne son pas machants, lo monde ne coneishen pas aquelos lengos, per mo la sola causa qu'avem entenut qu'ei que son patuès. Non, ne son pas patuès, que son lengos. N'ei pas normau que la França ha çò qui pòt entà har disparéisher la suo, lo suo patrimòni. Queja duos categorios de lectors, queja los qui vienen per las lengos regionalos, aquelos qu'eston contents de veder enfin un titre o un títol de la prèssa nacionala s'interessar a aquelos lengues e las defendre de segur, mes que n'i a d'autos qui vienen sustot per lo francés, per mon qu'escrivi. regularament sus lo francés e hèt que son susprés. De que n'i a que m'an dit de que qu'avèn cambiat d'avís, qu'avèn descobrit las riquesas de las lengas de França que non coneishem pas. E qu'ei possible de parlar e occitan e francés. Coma ei possible de parlar e francés e inglés? Lo mau que de ne parlar qu'u o sulo lengo.